Бу истәлекле көндә без сезне Әлмәт шәһәренең Никахлашу сараенда Нәфис Харис улы һәм Клар Гариф кызының Алтын туй тантанасында күрүебезгә бик шатбыз. Ә хәзер әйдәгез юбилярларыбызны алкышлар белән каршы алыйк!

Хөрмәтле Нәфис Харисович һәм Клара Гарифовна! Кеше тормышында гомер буе истәлектә калырлык, онытылмас вакыйгалар күп була. Иң кадерле һәм истәл истә калылган вакыйгаларның берсе беренче очрашу. 2022 елның 7 гыйнвар аенда сезнең никахыгызга 50 ел тулды. Яңа тормышка аяк басканнан соң Күпме юллар үттегез. Сез бу юлдан бер-берегез барганда, бер-берегезгә таяныч булдыгыз, күңел җылысын, ышанычыгызны, уртак омтылышны югалтмадыгыз, авыр минутларда бер-берегезгә ярдәмче булдыгыз. Хөрмәтле юбилярлар, чын хис сүз таләп итми. Әмма бүген үзенчәлекле көн. Алтын юбилеегызны тантаналы рәвештә теркәр алдыннан, сезнең тагын күп елларга ир белән хатын булырга ризалыгыгызны сорыйм. Хөрмәтле Клара Гариф кызы, сездән сорыйм, сез ризамы? Хөрмәтле Нәфис Харис улы, сездән сорыйм, сез ризамы? Риза. Үзара теләгегез һәм килешүегез буенча сезнең юбилеегыз тантаналы рәвештә Теркәлә. Өстәл янына килүегезне һәм Әлмәт шәһәренең Никахлашу сарае юбилярларының Мактаулы китабына кул куюыгызны сорыйм.

Бүген 2022 елның 14 гыйнвар аенда Татарстан Республикасы Әлмәт шәһәрендә сезнең юбилеегыз теркәлде. Сезне алтын юбилярлар дип Игълан итәм, 50 ел элек сезнең беренче тапкыр кул куйган актлар язмасын сезгә истәлеккә тапшырам. Ә хәзер Лаутин Рамил башкаруында Клара апа сүзләренә Мөхәммәт Нур Хөсәенов иҗат иткән җырны сезгә тәкъдим итәбез. Ярый әле җырым тына белми. Рәхим итеп тыңлагыз.

Иҗатчы хатын-кыз өчен кадерле әйберләр икәүдер ул. Беренчесе үз иҗатын укучысына җиткерә алу бәхете булса, икенчесе һәм иң олысы гаилә бәхете. Гаилә бит ул дәүләт эчендәге дәүләт. Балалар булу, оныклар булу, зур куаныч. Ул вакытта алар Ләке дигән авылда яшиләр иде. Әтисе мәктәп мөдире булып эшли иде. Сугыштан соң ачлык елларын шушы авылда үткәрәләр. Төшендә керәшен кызлары белән Уса урманыннан җиләк җыеп кайтып килгәнен күрә. Кызларның җиләкләре чиләк төбендә генә була. Ә Клара апаныкы мөлдерәмә тулы була. Арыш арасыннан озын гына бер солдат килеп чыга. Кызлар качып өлгерә, ә Клара апа йөгерә алмый, чөнки аның чиләгендәге җиләкләре түгелер иде. Солдат Клара апаның йөрәгенә үтеп керә. Шуннан Клара апа уянып китә. Шул ук вакытта Нәфис абый Зәй колхозында атлы эштә маллар караучысы булып эшли башлый. Эштән аерылмыйча, кичке мәктәпне тәмамлый. Өч ел совет армиясендә взвод командиры булып хезмәт итә. Свердловск хәрби училищесын, Дзержинский исемендәге академияне тәмамлый. 25 еллык хәрби хезмәттә майор дәрәҗәсенә ирешә. Язмыш Клара апаны төшендәге солдат белән Кәшир мәктәбендә очраштыра. Нәфис абыйның төпчек сеңлесе Тәнзилә Клара апада укыган була. Нәфис абый белән Клара апа 27 декабрьдә беренче тапкыр очрашалар һәм 7 гыйнвар көнне туйларын билгеләп үтәләр. Зур куанычлары булып уллары Марс дөньяга килә. Шуннан бирле 50 ел бергә бәхетле гомер кичерәләр. Ә хәзер сүз гаилә Марс

Әби Кутлым э, юбилей белән, Әби бабай Кутлым юбилей белән, озын гомер белән яшәгез. Исән сау булыгыз. Нәфис абый, Клара апа, бүген сезнең зур бәйрәмегез, 50 еллык юбилеегыз белән чын күңелдән Рафигуллиннар исеменнән тәбрик итәм. Исән сау булып, менә шулай бергә-бергә Калган гомерләрне дә исән-сау яшәргә язсын. Һәр кешегә җирдә яшәү өчен бирелгән яшьнең шул чиктер. Апрель ташкыннары биргән сине, җирдә тыныч тору ул читтер. 50 ел иңне иңгә куеп, Клараң белән яшәү батырлык. Ничек өлгерәсең барын көйләп, әле шул арада үзең өчен яшәп, Боларына шактлар катырлык. Апрель суы ярга сыймый ага, ташкыннары яңа юл яра. Әмма еллар үтә, җир өстендә кеше яшәп салган эз кала. Игелек ясау өчен якыннарга, Ходай биргән сиңа бу җиргә, Туймас и тумас иде җырлар күктән төшкән бәхет белән бергә күңелдә. Син чыннан да олы шәхес, Нәфис. Биеклегең, өю, төзүдә, барсын онытып ташлар ватар чакта сабырлыкны белү, түзүдә. Син тулмаган булсаң җир йөзенә, яшәү бетәр иде кем күпләргә. Синең изгелегең, биеклегең күтәрелде инде күкләргә. Озын гомер сиңа, изге кеше, якыныңа гомер бирүче,

Хәерле көн, хөрмәтле кунаклар. Хөрмәтле, мөхтәрәм Нәфис абый, Клара апа. Әлмәт районы муниципаль башлыгы Тимур Дмитриевич Нагуманов исеменнән. Шулай ук э, Бөтендөнья татар конгрессының Әлмәт бүлеге исеменнән, башкарма комитет исеменнән мин сезнең бүгенге матур, күркәм гаилә бәйрәмегез, алтын туегыз белән чын күңелдән тәбрик итәм. Алтын туй ул чынлап та еллар аша сыналган, бик матур, олы мәхәббәтнең матур бер чагылышыдыр. Сезнең тормышыгыз, сезнең яшәвегез, сезнең гамәлләрегез барыбызга да, милләтебезгә, татар хатын-кызларына, татар гаиләләренә бик зур үрнәк булып тора. 50 елга сузылган, ярты гасыр бергә атлап киткән тормыш сукмагыннан бер-берегезгә булган мәхәббәтегезне Хисләрегезне, изге хисләрегезне саклап калу өчен, бер-берегезгә булган ышанычны, өметне югалтмыйча яшәү өчен, бу тормышта күпме сабырлык, нинди зур мәхәббәт, өмет, ышаныч һәм менә инде бер кунагыбыз әйтеп үтте, нинди зур батырлык кирәк булгандыр, шулай бит? Клара апа, Нәфис абый, Сез бүгенге шушы матур тантананың иң олы кунаклары, иң олы геройлары. Сез тормыш нигезегезгә, үзегезнең мәхәббәтегезне, хезмәткә булган омтылышыгызны салып, изге хисләрегез белән тулыландырып, бүгенге көндә барыбызга да, менә балаларыгызга, оныкларыгызга үрнәк булып,

Менә шулай итеп, үзегездән үрнәк күрсәтеп, тәрбияләп үстергән оныкларыгыз менә бүген инде башкаларга да үрнәк булып тора. Ансы яклап та сезгә зур рәхмәтләр яусын. Нәфисә абый, Клара апа, сезгә тагын бер кат шушы олы бәйрәмегез белән, күркәм бәйрәмегез белән, бу чынлап та 50 ел бергә иңне-иңгә куеп гомер итү, Тату булып, үрнәк булып, мәхәббәттә яшәү, мәхәббәттә гомер итү, бу инде һәркемнең дә кулыннан килә торган түгел, моны инде үзегез генә белә торгансыздыр. Киләчәктә дә сезгә сәламәтлек, озын тигез гомерләр. Нәфис абый һәрвакыт шушылай терәк булып, көчле булып, ул бит инде безнең военный кеше, мондый кеше белән яшәү, Клара апа, бик рәхәттер ул, әйеме? Һәрвакыт ышанычлы кулларда. Куркып тормыйсың? Кырыеңда военный кеше атлап барганда инде Клара апа да инде офицер хатыннары шикелле. Әйе, шулай, шулай яшәлгәндер дип уйлыйм. Ә инде Нәфис абыйга әйтәсе килә, Клара апа кебек шәхес белән яшәү, военный белән яшәү ише генә булмагандыр. Киләчәктә дә менә шулай матур яшәгез әле, Клара апа, Нәфис абый. Рәхәт итеп, терәк булып, бер-берегезгә кирәк булып, авыр сүзләр әйтмичә, оныкларыгызның, балаларыгызның менә шушылай уңышларына сөенеп, рәхәт, матур гомерләр, матур киләчәк сезгә. Киләчәктә дә әле иҗатыгыз белән безне сөендереп яшәргә насыйп булсын. Бергә яшик, бергә булыйк, бик яратабыз сезне. Рәхмәт сезгә булганыгыз өчен. Рәхмәт. Тигез яшәгез. Кыланыч Нагимулловна бик бик шундый матур җылы сүзләр әйтте. Инде хәзер без дә Әлмәт муниципаль районының башкарма комитеты КХАТ идарәсе исеменнән э,

Хәерле көн һәрварчагызга! Клара апа, Нәфис абый! Чыннан да бүген дөньяның иң матур көнедер. Шундый тантанада булуыбыз белән без дә бик бәхетле. Менә без гомер буена сездән үрнәк алып яшибез. Һәм сезгә дә бары тик, бары тик киләчәктә дә сәламәтлек, озын гомер, әле гомерләр алда бар, шуңа бергә-бергә бер-берегезне кадерләп,

Игелекләр күреп яшәюгезне телибез. Рәхмәт, Клара апа. Мин инде иҗат кешеләренә сүзне бирәм, тапшырам микрофон. Мин бик шат иҗат кешеләре белән танышкан, и шушы бәйрәмдә бергә утырган. Мин Клара апаны Ни дип әйтим, телевизордан танышып белдем. Аны шунда ук яраттым. Аның ниләре, передачалары, ниләре, аның встречалары белән барып танышып, менә шулай гаилә белән бергә булып, хәзер кунакта булып, бергә бергә ниттек, таныштык. Яратам мин сине, Клара апа. Сиңа саулык, сәламәтлек телим, озын гомер. Нинди сүзләрең бар, син бөтенесен җырлап кына сөйләшәсең, әкият синең Бик зур рәхмәт. Менә сезгә бирәм хәзер тавышны. Без Клара апа белән Нәфис абый белән бер авылда яшәвебез белән, бергә аралашып яшәвебез белән бик горурланабыз. Хөрмәтле Клара апа һәм Нәфис абый, сез бәхетле, бик бәхетле, алтын туйга җиттегез, алтын бәясе торырлык гомер юлы үттегез. Алтын бәхет килде сезгә, алтын туегыз белән пар балдактан нур сузылган гомер юлыгыз булып. Җирдә яшәү сынау бит ул, диләр. Авырлыкны бергә җиңдегез, тормыш сукмагыннан бергә атлап, алтын туегызга җиттегез. Ходай биргән олы бүләк бит ул, тигезлектә гомер итүләр. Язмыш салган урау юллардан иңне-иңгә терәп үтүләр. Тормыш йөген бергәләшеп тарту ямьләндерә Яшәү мәгънәсен шатлыклар да, әрнеп елаулар да, бергә кичерелгән һәммәсе Тагын бергә күп еллар тигезлектә Матур парлар булып яшәгез Сәламәтлек ныклы юлдаш булсын Балкып торсын тормыш чәчкәгез Насыйп булсын бала, оныкларның игелеген сезгә күрергә һәм безгә дә Ходай язса иде, бриллиант туегызга да килергә. Бәйрәмнәрегез белән котлы булсын!

Кадерле Клара апа, Нәфис куда, без сезне бөтен гаиләбез белән, бөтен нәселебез белән бик яратабыз. Менә минем оныгым да без яратканга күрәдер инде э, Казаннан студент оныгым кайткан иде. Дәү әни, нәрсә бүләк итәсең, ди. Мин анда, ди, берәр рәсем ясап куям әле, ди. Менә шулай иттереп мин кырмыска оясы пешердем дә сезгә тәмләп чәй эчәргә. Ул монда парлы аккош, ике парлы балдак һәм алтын туегыз белән, дип язып куйды. Котлы булсын алтын туегыз, рәхәт яшәгез, бер-берегезнең кадерен белегез, оныкларның, улыгызның, киленегезнең һәм безнең бәхеткә озак яшәгез әле. Клара апа, Нәфис абый. Бүгенге бәйрәмегез шундый матур көн. Бұл сезнең көнне шушы бәйрәмне көткән кебек буран да тыңды. Шундый матур көндә үткәрелә бу бәйрәмегез. Клара апа инде безнең укытучыбыз. Ул безне бөтенебезне шагыйрь иткән кеше. Рәхмәт аңарга безгә шигъри җан биргән өчен. Аллага шөкер. Бүген инде мин озак сөйләп тормыйм. Парлы гомерегез шушылай озын булсын диеп, Клара апа үзегезнең сүзләргә язылган Хәләлем җырын башкарам.

Хөрмәтле Нәфис абый, хөрмәтле Клара апа, хөрмәтле кунаклар. Чыннан да бүген зур тантана. Без әлеге парларны Татарстан Язучылар берлеге исеменнән һәм Әлмәт язучылар бүлегеннән, шәхсән үземнең исемнән чын йөрәктән тәбрик итәбез бүгенге тантана белән. Менә җырда әйтелгәнчә, Ул илле елдагы хисне булдырырга кирәк, булган хисне сакларга кирәк. Аны саклар өчен әле көч кирәк. Клара апа күпләрнең укытучысы, шагыйрә, ләкин аның өстенә менә һаман әйткәннәрен бер дә ишеткәнем юк. Алар икесе дә бик яхшы актерлар. Тормышта әртис булмыйча 50 ел менә шулай иттереп утыру ай-һай авыр буладыр ул. Һәм алар ул ул профессияне дә бик яхшы үзләштергәннәр һәм яхшы башкарып киләләр. Әлбәттә инде иҗат кешесе ул борчулы, мәшәкатьле, җайсыз, җайсыз кеше Клара апа, аның янында җайсыз Нәфис абый. Ну, алар шушы җайсызлыклары белән җай тудырып яши беләләр, әйе. Шуңа күрә тигез яшәү, әлбәттә инде, Бер кешедә 50 елда гел көлеп кенә яшәдек дисәң, җүләрләр икән болар диярләр иде. Чөнки тормышта берәү генә дә көлеп кенә яши алмый торгандыр инде ул. Аның кызыгы да булмас иде. Шуңа күрә беренче чиратта ул сабырлык, хөрмәт бер-береңә, аңлау, аңламаган чагында да аңлый белгән булып кылану һичьюгы. Һәм ул яши-яши шулай шушы компьютердагы программа кебек барлыкка киләдер һәм инде аны башкача булдырып та булмый. Әлбәттә, яшәүнең мәгънәсе, асылы, ярату шушыдыр. Шуңа күрә алга таба да исәнлектә, тигезлектә бергә-бергә яшәргә язсын, иҗат итәргә язсын һәм инде

Клара апа белә инде минем теләкләремнең ничек тормышка ашканын. Җитәкләп йөрим, йөрсәм иде, дигән идем. Һәм хак та шулай булды. Менә бүген тагын теләк телим, Клара апа, Нәфис абый, Аллаһ Тәгалә биргән ни бар гомерегезне тигезлектә, исәнлек-саулык белән, балалар белән гөрләшеп яшәсәгез иде. Амин. Клара апа, Нәфисә абый, сезнең матур гаиләгезнең бүген э, ел язмасында шул хәтле мөһим вакыйга, бик матур вакыйга. Сезнең инде шуның белән мин ихластан котлыйм сезне һәм инде әйтәсем килә, Шушы 50 ел гомер эчендә сезнең бөтен мөһим миссияләрегез үтәлгән, балалар үскән, оныклар тәрбияләнгән. Хәзер инде үзегез өчен рәхәт итеп бер-берегез өчен яшәр вакыт җиткән күптән. Бер-берегезне әле әйтәсем килә, сез бит Балалар тәрбияләп, оныклар тәрбияләп кенә калмадыгыз, безнең кебек яшь гаиләләрне дә тәрбияләдегез, без сездән үрнәк алып яшәдек. Шәхсән үзем Рауил белән гел сезнең хәер-фатыйхада, гел сезнең киңәшләрдә, менә Ландыш ханым әйтеп китте, Халык шагыйрәсе белән хәрби кешенең 50 ел яши алганына, шулай матур итеп яши алганына, үрнәк булып яши алганына без сокланабыз, горурланабыз һәм, әлбәттә инде, үрнәк алып яшибез. Рәхмәт сезгә булганыгыз өчен. Әле озын, озак еллар менә шулай безгә үрнәк булып яшәргә язсын, бергә булырга язсын. Рәхмәт.

Әйтик, ни, шундый рольдә кереп китәбез, дип әйтик инде. Менә шундый дуслар булганга, шушындый безгә һәр вакыт үзләренең рухи көчләрен биреп, ни, ни, Клара бигрәк тә мин инде хәрби кеше булгач, жестокий дип әйтә алмыйм үземне. Шулай да мохтаҗ тоже кешеләрнең җылы карашына. Ә инде Клара менә һәрбер Регезгә сезнең, шул сезнең булуыгызга ул ул канатлар куя аңа. Аның иҗатында, тормышта, ә, менә шушы чир әләзрәк кенә нитеп тора, чикләп безнең чикләрне дип әйтик. Без менә ил гизеп йөрүче кешеләр, шул безгә энергия бирә һәм яшәр, яшәү көче бирә. Һәм менә шушы бөтен бул килгән дусларның әйеме ихластан безне яратып ни самом деле дип әйтә русча әйтсәк, ни монда килүләре дә буранда, салкында, кышта да килеп шушындый үзләренең ни хисләрен безгә бирү, безгә тагы чик хисчексез менә чиксез шушы чир бәреп чыкмаса без яшәячәкбез туганнар. Яшибез, яшәргә тиешбез. Бик зур рәхмәт сезгә, безсендә булуыгызга. Һәм менә безнең 50 елны итүгә шул Әлмәт ЗАГС бүлегенә без рәхмәтлебез. Без 7 нче январь көнне, ул әле э, Ленинныда э, иде ул вакытта, бер бәләкәй генә бүлмәдә. Ул ял көненә туры килгән иде. Мин бит инде тиз кеше, булса була, булмаса булмый вообще. Шуңа күрә мин килдем, кызлар әйтәләр, безнең ял көне бит диләр. Инде үзегез күреп торасыз, мин не буйсындыра торган кеше һәрбер кешене алар ял көнне килеп безне теркәделәр һәм нык теркәгәннәр 50 ел тордык бит. Ә бит бу уйнап кына башланган шиде туганнар. Бу даже дип әйтик, бу никах По контракту иде даже, ул менә әле хәзер генә модада, ул вакытта ук безнең контракт, контракт нигезендә төзелгән гаилә иде. Мин, мин әйткән идем, менә баш, баш китеп, тук тоткан кебек, тагы бер, берәүне очратсам, Мин бер нәрсә белән мин нитеп тормыйм, шуңа китәм дип. Бөтен илне киссәм дә, сыр күләм йөрсәм дә, менә опять әйләнеп кайттым. Шушы хәләл җефетемә дип әйтик, и без 50 елны торып ташлаганбыз, аны без даже белмибез, ничек аны шулай үткән ул. Кеше дә шамый. Кеше дә шамый, үзебез дә шамыйбыз.

Ни, никахлашканда да безгә килеп, ни кул куймасак, никахлашмага шунда гына алар яшәячәкләр. Ни озын озак дип әйтик. Ни без түләүле дәресләр уздыра, уздырачакбыз моннан соң. Шулай дип әйтәбез. Эй, Ходаем, туганнар, утыр ди, утырып кына тор ди. Утыр дисә утырам, тор дисә торам. Мин бит кем булуыма карамастан татар хатыны. Бүген гел исемә төште, бер кашын да үзем карамаган биш томлыклардагы бер шигырь. Имам хатип ишек төбендә Әйтсәм әйтим хакын, геш валасы күтәргән дә елыйдыр бер хатын. Имә маңа шулай дейді. Син бит татар хатыны. Кайт та иреңә хәсмәт ит, сакла инде хакыңны. Менә шуңа күрә, менә шушы егеткә гомер буе кол булып яшәгән өчен беренче таныклыкны менә бүген килеп алдык. Аның сүзен мин тыңлыйм, минем сүзен ишеткәндә ул да тыңлый иде. Аягыма кия идем 33 размер үкчәле түфли, буем җитә, иел әле дим. Иелә. Нигә кирәк иелү ди, минем яңа гына сугасым килә. Атаңны Марсиягә суктырыр, ул егет генерал булыр иде, әгәр дә мин комачауламаган булсам. Генерал ук түгел дә бит, майор танылган, тик мин аның микромайор чагын сагынам. Ә хәзер күмәкләшеп, һәммәбез дә яратып тыңлый торган җырны башкарырга тәкъдим итәм. Клара апаның легендар җыры Шушы яктан, шушы туфрактан без.

Хөрмәтле юбилярлар, сезне тагын бер кат алтын юбилеегыз белән котлыйбыз. Сезгә ныклы сәламәтлек, иминлек, озын һәм бәхетле гомер телибез. Күпме генә еллар узмасын, чал чәчләргә һәм биттәге җыерчыкларга карамастан, күңелегез һәрвакыт яшь булып калсын. Йортыгызны бәрәкәт ташлап китмәсен. Шуның белән сезгә багышланган Алтын туй тантанасы тәмам. Барыгызга да ныклы сәламәтлек, имин бәрәхәтле тормыш теләп калабыз.